Oguz hanyň ýörişleriniň esasynda parahatçylygyň külli adamzat üçin belli bahasynyň ýokdugy hakyndaky pikir ündelýär. Ýaý, hökümdarlyk, peýkam, ilçi diýlip hasap edilipdir. Gahryman Arkadagymyz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow.

Salam Mähriban parahatçylygyň ýaş çaparlar akyl paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar gadyrly myhmanlar! Bu gün biz Gahryman Arkadagymyzyň karary netijesinde zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda döredilen Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan gurnalýan Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji saýlama tapgyrynyň ýedinji oýnuny geçirýäris. Akyl-paýhas bäsleşigimiziň ýedinji oýny Akgoýunly, Garagoýunly we Memluk türkmen döwletleriniň daşary syýasaty we diplomatiýasy atly tema bagyşlanýar. Bu günki günde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň taryhyny, geçmişini öwrenmegimiz üçin giň mümkinçilikleri döredip berýär. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz türkmen diplomatiýasynyň taryhynda uly orun eýelän türkmen döwletleri barada, Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi, Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitaplarynda taryhy çeşmelere esaslanyp, birnäçe wajyp maglumatlary nygtap geçýär. Olaryň arasynda Akgoýunly, Garagoýunly we Memluk türkmen döwletleri baradaky maglumatlar biziň ata-babalarymyzyň şöhratly taryhynda uly orun eýeleýär.
Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşiginiň birinji saýlama tapgyrynyň ýedinji oýny Akgoýunly, Garagoýunly şeýle-de Memluk türkmen döwletleriniň daşary syýasaty we diplomatiýasy atly tema bagyşlandy. Bäsleşigiň başynda oňa gatnaşyjy okuwçylar üçin paýtagtymyzyň Ylham seýilgähine gezelenç gurnaldy. Institutyň Žurnalistikaň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň mugallimi gezelenjiň dowamynda ýaş saparlara Akgoýunly, Garagoýunly türkmen döwletiniň taryhyna degişli ýadygärlikler barada gyzykly maglumatlary gürrüň berdi. Esasanam, Garagoýunly türkmen döwletiniň taryhynda uly yz galdyran, Akylly, paýhasly Jahan şa hakyky baradak gürrüňler okuwçylarda uly täsir galdyrdy. By täsirli gezelenç ýaş çaparlar üçin milli mirasymyza, taryhymyza bolan täze garaýyşlary oýardy.
Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Bäsleşigimiziň başynda Akyl-paýhas bäsleşigimiziň saýlama tapgyryna gatnaşýan okuwçylarymyz bilen tanyş bolalyň.
Jeren Orazberdiýewa, Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Rus we iňlis dillerini bilýär, kitap okamak, surat çekmek we Goşgy ýazmak bilen ýakyndan gyzyklanýar. Güljahan Annanurowa, Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň dokuzynjy synp okuwçysy. Iňlis we rus dillerini bilýär, kitap okamak we surat çekmek bilen ýakyndan gyzyklanýar.

Sport bilen meşgullanýar. Leýla Aslana Kulyýewa, Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internadynyň dokuzynjy synp okuwçysy. Rus, türk, iňlis we özbek dillerini bilýär. Kitap okamak we goşgy ýazmak bilen ýakyndan gyzyklanýar. Iki müň ýigrimi ikinji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginde türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça birinji orna mynasyp boldy. Orazjemal Çaryýarowa, Aşgabat şäheriniň ýigrimi birinji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik okuw mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. rus, fransuz we iňlis dillerini bilýär. Himiýa we biologiýa derslerini ýakyndan öwrenýär. Iki müň ýigrimi ikinji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginde himiýa dersi boýunça etrap tapgyrynda birinji orna mynasyp boldy. Polat Muhyýew. Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän umumybilim berýän ýöriteleşdirilen on ýedinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Iňlis we rus dillerini bilýär, kitap okamak bilen gyzyklanýar. sport bilen meşgullanýar. Iki müň ýigrimi birinji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginde etrap tapgyrynda himiýa dersi boýunça üçünji orna mynasyp boldy. Döwletýar Ýüzbaşyýew, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň on altynjy orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Türk we pars dillerini bilýär, kitap okamak, Taryhy ýadygärliklere syýahat etmek we öwrenmek bilen ýakyndan gyzyklanýar. Iki müň ýigrimi ikinji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly taslama ylmy-döredijilik bäsleşiginde Türkmen edebiýaty dersinde welaýat tapgyrynda birinji orna mynasyp boldy.
Oguz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oguz ýoly agzybirlige rowan. Senasy dillerde ýaňlanýa öwran. Oguz ýaýy adalatyň kemany. Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýy başdyr oky ilçi Oguzyň. Pendi kem bolmasyn dagdan dogumyň. Ata-baba pelsepesi kowumyň. Oguz ýaýy, adalatyň kemany. Oguz oky, parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanda. Hergiz döwülmez. Bitewülik binýadydyr döwürleň. Agzybirlik nyşanyna öwrülen Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan. Okgullydyr, hemrasydyr Ýaradan. Uly sili bir agyza garadan Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Iller jebis bolsa, maksatlar myrat, Hak söýen kişiden galar ýagşy at, Hemaýat isläne çelgi, güýç-kuwwat, Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Dessurdyr, gök bilen zemini baglan, Syýasat, köňülleň küýseňin aňlan. Ylahydan peşgeş üýtgeşik hal bar, Oguz ýaýy, adalatyň kemany. oguz oky, parahatlyk kelamy. Çawy ýaýran ilim, joşga galk bu gün. Adyň zabyt etmişdir törün kalplaryň, dost-dogan eýledi dünýä halklaryn. Arkadagyň ynsanperwer kelamy, oguz ýaýy.

Geliň indi bolsa akyl-paýhas bäsleşigimize adalatly eminlik etjek Pähimdarlar geňeşiniň agzalary bilen tanyş bolalyň. Nurberdi Amanmyradow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň geňeşçisi, adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçi. Hurmat Şommadowa, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň uly ylmy işgäri. Nurmuhammet Gylyçdurdyýew Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň uly ylmy işgäri. Hormatly Pähimdarlar geňeşiniň agzalary, biz sizi bäsleşigimize hoş gördük. Ilki bilen biz sizden ýaş çaparlarymyza niýetlenen sowal bukjasyny açyp bermegiňizi haýyş edýäris. Hormatly bäsleşige gatnaşjak okuwçylar, men sizi bäsleşigimiziň şertleri bilen tanyş edeýin. Bäsleşigimiz adatdaky bolşy ýaly, bäş sany sowal-jogap menzilinden ybarat bolar. Siz her menzilde beren dogry jogabyňyz üçin Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolarsyňyz we Oguz hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe süýşersiňiz. Ýedinji oýnuň birinji menzili Akgoýunly türkmen döwletiniň daşary syýasatyna we diplomatiýasyna bagyşlanýar. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, menzilimiziň ilkinji sowalyna jogap bermek, Jeren siziň paýyňyza düşýär. Dokuzynjy sowalnama. Otlukbili söweşi we onuň netijesi hakynda gürrüň beriň.
Sowalyň jogabyny bilemok. Jeren gynansakda siz sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Osmanly Türkmen döwletiniň beýik soltany Fatyh Mehmet Gündogar Anadolda özüniň täsirini ýetirýän Akgoýun Türkmen döwletleriniň täsirini peseltmek üçin olaryň üstüne ýörüşe gaýtýar. Bir müň dört ýüz ýetmiş üçünji ýylda Otlukbil diýen ýerde bolan söweşde Uzyn Hasan Mehmet Fatyhdan ýeňilýär. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen Güljahan size ýüzlenýäris. Ýedinji sowal.
Uzyn Hasan haýsy ilçini Ýewropa hökümdarlarynyň ençemesi bilen öz adyndan gepleşikleri geçirmäge borçly edipdir?
Sowalyň jogabyny bilemok. Güljahan gynansakda siz sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Uzyn Hasan wenesiýaly ilçi Katerina Zeno akgoýunlaryň Wenesiýadaky ilçisiniň ygtyýarlyklaryny berip, Ony Ýewropa hökümdarlarynyň ençemesi bilen öz adyndan gepleşikleri geçirmäge borçly edipdir. Kümüş biz indiki sowalymyz bilen size ýüzlenýäris. Birinji sowal. Saraý hatyn kim? Onuň Akgoýunly türkmen döwletiniň diplomatiýasyndaky orny barada gürrüň beriň. Saraý hatyn, ol Piral begiň gyzy we taryhçy alymlaryň çaklamalaryna görä hem bir müň dört ýüz bäşinji ýylda doguldy, bir müň dört ýüz altmyş bäşinji ýylda ýogaldy diýip aýdylýar. Saraý hatyn Akgoýunly hökümdary bolan Uzyn Hasanyň we Jahangiriň ejesi bolupdyr we ol öz döwründe örän meşhur diplomatik zenanlaryň biri bolupdyr. Hatda Uzyn Hasan daşary ýurtlar bilen diplomatik gatnaşyk gurjak bolanda hem öz ejesini ýollapdyr. Bir müň dört ýüz üçünji ýylda Uzyn Hasan we Jahangiriň arasynda Tat üstünde uruşdyrýar we urşuň netijesinde hem Uzyn Hasan öz jigisi we jahangiri Mardide tussag edip ugratýar. We ejesi Saraý hatyn hem Uzyn Hasan we jahangiriň arasyndaky urşy çözýär. Şol sebäpli hem Akgoýunyň döwleti has hem ösýär. Berekella Kümüş siz berlen sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Biz bolsa menzilimiz indiki sowal bilen Merjensö ýüzlenýäris. Ikinji sowal. Näme maksat bilen bir müň dört ýüz elli dokuzynjy ýylda Uzyn Hasan Osman döwletine ilçi iberipdir? Bir müň dört ýüz elli dokuzynjy ýylda Uzyn Hasanyň ýanyna Trapezuň imperatorlygyndan ilçi gelýärler. Olar Osman imperiýasyndan özleriniň salgyt hakynda Anadola gidip osmanlar bilen gürleşmelerini Akgoýunlardan haýyş etýärler. Muny Uzyn Hasan haýyşyny alýar, gitmekçi bolýar, sebäbi o-da osmanlardan bir şäherini almak niýeti bardy, şolardan bir şäherini soramak niýeti bardy. Muny ilçi ugratýar Osman imperiýasyna. Osman imperiýasynyň. Soltany, Fatih Mehmet, diýýär, sen öz ýurduňa baryber, men öz salgyt meselelerimi özüm çözerin diýýär. Mundan soň bolsa Uzyn Hasanyň ejesi Saraý hatun Osman soltanynyň ýanyna özi gitýär we ondan soraýar. Muňa-da Osman soltanynyň gahary gelýär-de, Uzyn Hasana diýýär, men seň ejeňi öz ýanymda Saklaýar niýe? O munda edil şo wagt Saraýhatyn Osmanlylar bilen diplomatik gatnaşyk baglaşýar. Muň adyna Ýassyçemen şertnamasy diýilýär. Muňa laýyklykda bolsa Osmanlylar Akgoýunlara garşy, Akgoýunlaram Osmanlylara garşy çyryş etmek bolanokdy. We Osmanlylar Trapezuntlar basyp almana Akgoýunlar goşulmaly däldi.
Berekella Merjen siz sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Leýli size ýüzlenýäris. Üçünji sowal.
Ýassyçemen adyny alan ýaraşyk şertnamasy haýsy döwletleriň arasynda baglaşylýar? Bu şertnamanyň mazmuny hakynda gürrüň beriň. Ýasy çemen adyny alan şertnama Osmanlylar bilen Akgoýunlylaryň arasynda baglaşylýar we bu şertnamanyň mazmuny. Uzyn Hasan şäheri gabamak üçin ilçi ugratýar we şo maksat bilen hem bu şertnama baglaşylýar.
Leýli siziň beren jogabyňyz bilen baglylykda biz Häkimdarlar geňeşine ýüzlenýäris. Jogabyňyz dogry, Ýasy çemen Osmanlylar bilen Akgoýunlaryň arasynda baglanyşylýar, ýörün şo şertnamanyň netijesinde Akgoýunlar osmanlylaryň Trebizund imperatorlaryny basyp almak üçin ýöriş edende şoňa goşulyşmaly däldi. Şon goşan bolsaňyz has jogabyňyz dogry bolardy. Sowalymyzyň takyk jogaby, Ýasyçemen şertnamasy Osman döwleti bilen Akgoýunly Türkmen döwletiniň arasynda Saraý hatynyň araçylygynda geçirilýär. Bu şertnama laýyklykda Akgoýunlylar Osmanlylara we olara degişli bolan ýerlere hüjüm etmeli däldi hem-de Osmanlylaryň Trapezunda eden ýörişine goşulyşmaly däldi. Biziň takyk we has anyk jogabymyz şeýledi. Siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Menzilimiziň indiki sowalyna Oraz jemal siz jogap berersiňiz.
Dördünji sowalnama. Akgoýunly türkmenleriň döwletini esaslandyryjylar oguzlaryň haýsy taýpasyndan we olar onunçynjy asyryň ahyrlarynda Horasandan gaýdyp nirelerde ýerleşipdirler? Akgoýunly türkmen döwleti Oguz han türkmenleriniň

Biz bolsa menzilimizi Polat siz bilen dowam edýäris. Çekilen ştowarnama. Uzyn Hasan Ýewropa diplomatiýasynda öňden bäri ulanylýan haýsy ýörelgäniň pidasy bolýar? Sowalnamanyň jogabyny bilemok.
Polat, gynansak-da siz sowala jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Uzyn Hasan Ýewropa diplomatiýasynda öňden bäri ulanylýan, agzyny alart-da höküm sür ady bilen belli bolan ýörelgäniň pidasy bolýar. Ýagny muňa laýyklykda, ol bir müň dört ýüz ýetmiş ikinji ýylda osmanlaryň üstünden ençeme ýeňişleri gazanyp, Ortaýer deňziniň kenarlaryna çykmagy başarýar. Emma wenesiýalylar söz beren toply gämileri bilen oňa kömege gelmändirler. Gaýtam onuň ýeňsesinden osmanlar bilen gepleşik geçirýärler. Wenesiýa osmanlardan söwda ýeňilliklerini alýar.

Altynjy sowalnama. Uzyn Hasan bilen Feodoranyň nikasy haýsy döwletler bilen diplomatik gatnaşyklary gowulandyrmaga ýardam edipdir? Uzyn Hasan, ýagny ol Ýewropa döwletleriniň, ýagny Rum imperatorynyň gyzlaryna öýlenipdir. Elbetde, şol öýlenmekleriniň sebäbi ýaňyşa ýurtlardan goşun ýygnamak üçin Garagoýunly türkmenleriň garşysyna ýa bolmasa Osmanly türkmenleriň garşysyna şo goşun ýygnamaklyk üçin ulanypdyrlar. Döwletýar, gynansak siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, bir müň dört ýüz altmyş bäş, bir müň dört ýüz altmyş altynjy ýyllarda Wenesiýa bilen diplomatik gatnaşyklaryň işjeňleşmeginde hut Feodoranyň uly roly bolupdyr. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, şunuň bilen birinji menzilimiz hem tamam boldy.

On dördünji soragnama. Bir müň dört ýüz sekizinji ýylyň sekizinji aprelinde haýsy döwletleriň arasynda söweş bolýar? Bu söweşiň taryhy ähmiýeti nämeden ybarat? Bir müň dört ýüz sekizinji ýylyň sekizinji aprelinde garagoýunlylar bilen Erzinjan bileleşip akgoýunlara garşy söweş etmek isleýärler we şo söweş bolup geçýär.
Jeren gynasak siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Garagoýunly türkmen döwleti bilen Agsak Temiriň agtygynyň arasynda bir müň dört ýüz sekizinji ýylyň sekizinji aprelinde uly söweş bolup geçýär. Miran şah adyny alan Agsak Temiriň agtygyny we Şahrugyň goşunlaryny Gara Ýusup derbi-dagyn etýär. Miran şa söweşde öldürilýär, netijede, Agsak Temir döwletiniň alynky Aziýadaky agalygy gutarýar. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Güljahana ýüzlenýäris.
On üçünji sowal. Haýsy Garagoýunly hökümdary Merkezi Aziýany eýelemegi maksat edinipdir? Bu maksatlaryň netijesi hakynda gürrüň beriň. Garagoýunlyň hökümdary Gara Ýusup Merkezi Aziýany eýelemek isläpdir. Güljahan, gynansakda sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Jahanşa. Merkezi Aziýany eýelemek maksady bilen Gara Ýusubyň ogly Jahanşa döwründe Şahruha garşy harby ýörişler gurnalýar. Biz bolsa, indiki sowalymyz bilen Kümüşsize ýüzlenýäris. On altynjy sowal.
Garamämmet döwründe Garagoýunly türkmen döwletine haýsy döwlet uly howp salypdyr? Garamämmediň döwründe mongol imperatorynyň soltany Çingiz han Garagoýunlylara uly howp salypdyr. Kümüş gynansak-da siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, bu döwürde, ýagny Garamämmediň döwründe Garagoýunly türkmen döwletine Agsak Temiriň döwleti uly howp salypdyr. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowary bilen merjen üste ýüzlenýäris. Ate Kriştowar. Haýsy Garagoýunly hökümdary döredijilik äleminde uly yz galdyrypdyr? Oňa döredijilik äleminde nähili lakam berlipdir? Sowalyň jogabyny bilemok. Merjen, gynansak-da, siz sowala jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa. Jahan şa Garagoýunly on bäşinji asyryň görnükli türkmen şahyrlarynyň biri hasaplanýar. Ol özüne hakyky lakamyny alypdyr. Onuň döredijilik äleminde türkmen dilinde ýazylan togsan bir gazal, otuz alty rubagy, pars dilinde ýazylan bir ýüz on alty gazal, on bir müsteza miras galypdyr. Gynanmaly däl, biz bolsa indiki sowalymyzy Leýli siz bilen dowam edýäris. On ýedinji sowal.
Türkmen halkynda özüne kömek sorap geleni ýa-da myhmany jan bahasyna bolsa-da goramak dessurynyň bardygyny taryhdan bilýäris. Agsak Temir talap etse-de Gara Ýusuby bermedik türkmen hökümdary kim? Bu türkmen hökümdary Jahanşa.
Leýli gynansak-da siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa Osmanly soltany Baýezit Ýyldyrym. Ýagny haçan-da Agtyk Temir Baýezidiň ilçilerine öz duşmany Gara Ýusubyň özüne berilmegini soranda, Baýezit bu talaby ýerine ýetirmeýär. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Orazjemal söýüzlenýäris. On bäşinji sowal. Garamämmet bilen Artyk ogullary hökümdarlygynyň Mardin şahasynyň hökümdary Mälik Zahyr Isanyň arasynda näme sebäpli gapma-garşylyk ýüze çykypdyr? Bu gapma-garşylyk nähili netije bilen tamamlanypdyr? Garamehmet Artygogullar hökümdarlygyny syndyran hökümdar hökmünde tanalýar. Garamehmet bir müň üç ýüz segsen dokuzynjy ýylda, ýagny Siriýadaky bolan söweşde öz dogany Pir Hasan tarapyndan öldürilýär. Orazjemal gynasakda siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Garamehmet bilen Artykogullar hökümdarynyň gyzyna öýlenmek üçin sawçy ýollaýar. Teklibi kabul edilmänsoň, Garamämmet goşun ýollap, Isany ýeňýär. Ýeňlen Isa öz gyzyny Garamämmede mejbury durmuşa çykaryp, onuň bilen ýaraşyk baglaşmaga mejbur bolýar. Ruhdan düşmelär, biz size indiki menzillerimizde üstünlik arzuw edýäris. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, biz menzilimiziň indiki sowal bilen Polada ýüzlenýäris. On birinji sowalnama. Garagoýunly türkmen döwletini kim we nirede döredýär? Polat sowala jogap bermek arkaly siz Garagoýunly türkmen döwletiniň şu ekranymyzda ýerleşdirilen kartasynyň üsti bilen hem onuň haýsy çäklerde emele gelendigini görkezip bilersiňiz. Garaoýun türkmen döwletiniň Baýram hoja tarapyndan döredilip, şu wagtky Azerbaýjan bilen Ermenistan ýerlerinde ýerleşen diýlip çakym edilýändir. Polat gynasakda siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz, biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa Garagoýunly türkmen döwleti bir müň üç ýüz segsen nji ýylda, haçanda Baýram hoja türkmen ýogalandan soň onuň ogly Garamämmet tarapyndan häzirki Wanyň töweregine döredilýär. Ruhdan düşmeli däl. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Döwlet ýar söýüzlenýäris. Ülkünç sowal name? Haýsy hökümdaryň döwründe Garagoýunly döwleti güýçli döwlete öwrülýär? Haýsy çäkler döwletiň düzümine birikdirilýär? Garagoýunly türkmenleriň hökümdary Gara Ýusup beg Döwletini dolandyran ýyllarynda döwlet tanalmaz derejede gülläp ösýär we özgerýär. Şeýlelikde, ol köp ýerleri, ýagny özüne birikdirýär. Şonuň bilen birlikde, Häzirbegijany, Anadol ýerlerini, şonuň bilen birlikde, Temirleriň köp böleklerini elýärerler. Berekella Döwletýar siz berlen sowala dogry jogap bermegi başardyňyz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.

Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Biz bäsleşigimiziň üçünji menziline tarap ýola rowana bolýarys. Bäsleşigimiziň üçünji menziliniň sowallary Memluk türkmenleriniň döwletiniň daşary syýasatyna we diplomatiýasyna bagyşlanýar. Jeren menzilimiziň ilkinji sowalyna jogap bermek ýene-de siziň paýyňyza düşýär. Eliňizdäki sowaly açyp bilersiňiz. Ýigrimi birinji sowal. Aýny-Jalut söweşi kimleriň arasynda bolýar? Bu taryhy söweş barada gürrüň beriň. Aýny-Jalut söweşi Sippiddin Kutuz bilen Mongollaryň arasyndaky bolup geçen söweş. Bu söweşde Sefedin Kutuz ýeňiş gazanýar we onuň adyna Muzaffar diýen adyny berýärler, ýeňiji diýen manysynda. Berekella Jeren siz berlen sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz. Elbetde bir müň iki ýüz altmyşynjy ýylda bolup geçen Aýnyjalut söweşi Jelaleddin Meňburnuň döwründen soňky mongollaryň üstünden gazylan ikinji ýeňiş hasaplanýar.
Şu Aýnajälow söweşi ýaňky dogry belläp geçdiň. Çingiz hanyň agtygy Hulagu hanyň Ketbuga diýen serkerdesi bilen ýaňky Memluklar tarapyndan-da Seýfetdin Kutuz, Şamat Soltan di eýýäm. Şu Aýnajälut diýen ýerde söweş bolýar. Bu söweş umuman Yslam taryhynda, türkmen taryhynda gaty uly ähmiýede eýe söweş bu. Şu söweş şol taryhyň akymyny üýtgeden söweş diýip belläp geçsegem ýalňyşmasyn kalkýan. Sebäbi mongollar eýýäm şol aňrydan täze han bellenensoň Mengu hanyň döwründe ikinji basybaljylykly söweşlere başlaýarlar-da, şonda Eýýäm ilki Orta Aziýa, soň Horasany, soň Şamy, ýagny Siriýanyň töwereklerini eýeläp, eýýäm şu Müsüriň Bagdady ýykýarlar. Soň Müsüriň eýýäm alkymyna gelip, eger şo taýda türkmenler şo mongollaryň öňünde durup, şolary yza serpikdirmedik bolsa, eýýäm Ençeme ýene aýaňky demirgazyk Afrikaň üsti bilen dowam edip, ençeme halklar gyryljakdy, ençeme weýrançylyklar boljakdy, şol mongol söweşine mahsus bolan bir topar weýrançylyklar boljakdy. Şoň üçin hem ýaňky taryhy maglumatlarda-da şo Seýfeddin Kuty Jelaleddiniň ýegeni diýip aýdylýar. Bu bolsa şu ýaňky ýeňilmezek mongol goşunyny ýeňip bolýandygyny subut edýär. Jelaleddiniň aryny alyp başaran beýik Ýaňky türkmen soltany Seýfiddin ýa Kutuz şol döwrüň halklaryny yslam älemine ruhlandyrýar. Şondan soňra ýaňky Memluk goşuny mongollary Şamdan, Anadolydan hemme ýerden olary kowup çykarýarlar. Halypamyz, beren gyzykly maglumatlaryňyz üçin biz size köp sag bolsun aýdýarys. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, biz menzilimiziň indiki sowaly bilen Güljahan size ýüzlenýäris. On dokuzynjy sowal.
Memluk sözüniň asyl manysy näme? Memluk sözi arap dilinden gul diýip aňladylýar.
Berekella Güljahan siz berlen sowala dogry jogap bermegi başardyňyz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolyňyz. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowalyny bilen Kümüşsuwa ýüzlenýäris. Ýigrimi ikinji sowal. Memluk türkmen döwleti haýsy döwletiň dowamy? Bu döwletiň ilkinji soltany kim hasaplanýar? Ol hakynda gürrüň beriň. Memluk döwleti eýýubularyň dowamy bolup, onuň ilkinji soltany Şejaretdür diýip hasaplanýar. Bu döwlet bir müň iki ýüz ellinji ýylda döreýär. Eýýubular soltanynyň hökümdary bolan Nejbeddin Eýýubynyň aýaly bolan Şajaetdur, onuň ilkinji soltany diýip hasaplanylýar. Berekella Kümüş siz berlen sowala dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Biz menzilimiziň indiki sowaly bilen Merjene ýüzlenýäris. Ýigrimi dördünji sowal. Memluk soltany Beýbars mongol tatarlary derbi-dagyn edensoň, ilkinji bolup nähili perman çykarypdyr? Sowalyň jogany bilemok.
Merjen gynansak-da siz sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Memluk soltany Beýbars mongol tatarlaryny derbi-dagyn edensoň, ilkinji bolup çykaran permany adamlaryň milletine, reňkine, dini ynanjyna seretmezden birek-biregi sylamak we hormatlamak barada bolupdyr. Ruhdan düşmäň, biz size indiki menzilleriňizde üstünlik arzuw edýäris. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Leýlä ýüzlenýäris. Ýigrimi ýedinji sowal. Memluklar ýörite okadylyp, terbiýe berlip, hem harby, hem bilim tarapdan kämil edilip taýýarlanypdyr. Memluklaryň şol okuwy tamamlaýyş dabarasy nähili geçirilipdir? Memluklar döwründe olara ýörite harby tälimleri beripdirler, olara atabegler diýilipdir. Olaryň okuwlary tamamlaýyş çäresi bolsa, okuw ýylynyň dowamynda nämeler öwredilen bolsa, şolar boýunça synag alnyp, olar okuw gutarandan soň ýörite hökümdarlaryň ýanlarynda işe galýar. Leýli gynansak-da siz berlen sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa. Memluklaryň okuwy tamamlaýyş dabarasy toý ýaly geçirilipdir. Oňa hatda soltan, emeldarlar, serkerdeler gatnaşypdyr. Okuwy tamamlanlara erkinlik şahadatnamasy, ýagny şehadetu ataka ýa-da şehadetu itak atly erkinlik şahadatnamasy gowşurylypdyr. Her memluga ýarag, bedew, ýörite lybas berlipdir hem-de olara ýörite döwletiň içinden emläk bölünip berlipdir. Diňe şondan soň ol Atyk, ýagny boşadylan erkin diýlip atlandyrylypdyr. Bu bolsa memluklaryň şol okuwy tamamlandygynyň alamaty bolupdyr. Ruhdan düşmäň, biz size indiki menzillerimizde üstünlik arzuw edýäris. Biz bolsa menzilimizi Orazjemal siz bilen dowam edýäris. Ýigrimi altynjy sowalnama. Bir müň bäş ýüz on alty, bir müň bäş ýüz on ýedinji ýyllardaky Halapda we Reýdaniýede haýsy döwletleriň arasynda söweş bolýar, söweşleriň netijesi nähili gutarýar? Bir müň bäş ýüz on alty, bir müň bäş ýüz on ýedinji ýyllar aralygynda Halapda Ridaniýa söweşinde Osmanly imperiýasy bilen Memluklaryň arasynda söweş bolýar. Bu söweşde Memluklar ýeňişe sezewar bolýar we şeýlelikde Memluklar türkmen döwleti siňýär.

Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, biz menzilimiziň indiki sowalyny bilen Polat siz bilen dowam edýäris. Ýigriminji sowalnama.
Halyf al-Mugtasim näme sebäpli Memluk türkmenleri üçin ýörite şäher gurdurypdyr? Bu şäher nähili atlandyrylypdyr?
Sowalnamaň jogabyny bilemok. Polat siz sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Halyf al-Muhtasym bir özündäki memluklaryň sany on müňlerçe bolupdyr. Ýagny bu döwürde paýtagt şäher Bagdatda memluklar has hem artypdyr. Ýollarda dyknyşyklylar peýda bolup başlapdyr. Muny gören Halyf al-Muhtasym Memluklar üçin täze bir şäheriň gurulmalydygyna düşünipdir we oňa Surra min Raa, ýagny Gören şatlanar, gören begener diýip at beripdir. Soňra bu şäheriň ady köp gaýtalanypdyr we gysgaldylyp Samara şäheri adyny alypdyr. Memluk
düzgüni ýaňky ulgamymy şo terbiýeläp harby taýdan hem ahlak taýdan terbiýeläp memluk geçişdirmek döwri şu eýýäm Mugtasymdan bäri gelýär. Olar esasam şu Mugtasym türkmenlere has bil baglapdyr. Türkmenlerden esger goşun taýýarlapdyr. Sebäbi parslar bilen ynam parslara ynam ýok diýýär. Araplaram häkimiýete göz gyzdyrýardy. Şoň üçin Türkmenleri has wepaly hem ynamdar görüp, şol türkmenlerden şo memluklary getirip terbiýeläp, şeýdip ýetişdiripdir. Ýöne Müsürdäki ýaňky türkmen döwleti, memluk döwleti bilen baglanyşykly ýeri ýok. Ýaňky Bagdat halyfynyň döwti, a, dokuzynjy asyrda bolup geçýär dagy. Halypamyz, bu döwür barada beren gyzykly maglumatlaryňyz üçin biz size köp sagbolsun aýdýarys. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Döwletýar size ýüzlenýäris. Ýigrimi bäşinji sowalnama. Haýsy taryhy maglumatlar Memluk soltany Beýbarsyň ökde diplomat bolandygyny tassyklaýar. Birnäçe mysallar getiriň. Meniň soraga jogabym, Memluk türkmenleriň ussat hökümdarlarynyň biri hem Beýbarsdyr. Ýagny, taryhy çeşmelerde onuň diplomat bolandygyny alymlarymyz aýtýar. Şonuň bilen birlikde onuň ýagny Ýewropa döwletleriniň birnäçeleri bilen ýagny diplomatik gatnaşyklarda bolandygy, şeýlelikde onuň diplomatik gatnaşyklar bilen gaýdyp şol öz ýurdunda diňe parahatçylygy ýola goýandygyny aýdylýar. Döwletýar, gynansakda siz sowala dogry we dürs ýagdaýda jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Memluk soltany Beýbars Müsürdäki we Siriýadaky häkimiýetini berkitmek üçin Bagdatdaky Abbasy halyflygyny Müsüre bagly edipdir. Mongollara garşy Altyn Orda bilen, haçparazlara garşy bolsa Wizantiýa imperatory bilen ylalaşyklara baglaşypdyr. Bir müň iki ýüz altmyş ikinji ýylda Altyn Ordanyň hökümdary Berki hana ilçi ýollap, ony yslam dinini uýmaga çagyrypdyr. Rum Seljuklarynyň soltanlygy Gürji şalary bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýupdyr. Bir müň iki ýüz altmyş ikinji ýylda Wizantiýanyň imperatory Mihail Palýolog Sekizinji bilen, Müsüriň söwda gämileriniň Gara deňzini erkin geçmegi hakda şertnama baglaşypdyr. Sisiliýa koroly Manfredom Gogenştaufen bilen dostlukly gatnaşyklary saklapdyr. Ine şu mysallar Soltan Beýbarsyň nähili derejede ökde diplomatdygyny aýdyň açyp görkezýär. Hormatly bäsdeşimize gatnaşyjylar, ine şunuň bilen hem üçünji menzilimiz tamam boldy. Hormatly ildeşler, bäsleşigimiziň geçen sanyna siziň üçin sany ulgam arkaly sowal hödürläpdik. Ärtogrul bege söweşde görkezen edermenligi üçin nähili dereje berlipdir diýlen sowala siziň işjeň gatnaşmagyňyz netijesinde Elektron salgymyza, şeýle hem gysga belgimize köp sanly dogry jogaplar gelip gowuşdy. Olar, Altynaý Öwezowa, Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň ýaşaýjysy, Läle Töräýewa, Mary welaýatynyň Maliýe, ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň birinji ýyl talyby, Täçmyrat Bugaýew, Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň ýaşaýjysy Nowruz Gurbanow, Aşgabat şäheriniň otuz üçünji orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy Şabibi Söýünowa, Balkan welaýatynyň Bereket şäheriniň birinji orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy hem-de Aýjeren Annageldiýewa, Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň on birinji synp okuwçysy. Biz bäsleşigimiziň geçen sanyna berlen sowala dogry jogap beren ildeşlerimizi ýene bir gezek tüýs ýürekden gutlaýarys. Hormatly ildeşler, bäsleşigimiziň şu ýerine siziň üçin taýýarlan sowalymyzy sanly ulgam arkaly dykgatyňyza ýetirýäris.
Men Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň alym kätibi Göwher Gelenowa. Meniň size berjek sowalym şeýle, Akgoýunly türkmen döwleti näçinji ýylda we kim tarapyndan esaslandyrylypdyr? Siz öz jogaplaryňyzy Parahatçylygyň çaparlary gmail nokat kom elektron salgymyza, şeýle hem nol bäş altmyş bir gysga belgimize ugradyp bilersiňiz. Biz sizden geljek jogaplara garaşýarys. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, biz oýnumyzy dördünji menzilimiz bilen dowam edýäris. Dördünji menzilimiziň sowallary Akgoýunly we Garagoýunly türkmen döwletleriniň özara gatnaşyklaryna we döwlet dolandyryşyna bagyşlanýar. Biz menzilimiziň ilkinji sowaly bilen Jerente ýüzlenýäris. Otuz ikinji sowal nagla. Haýsy hökümdaryň aradan çykmagy Akgoýunly türkmenleriň hökümdary Gara ýülük Osmanda arkaýynlyk, rahatlyk döredýär. Şondan soň ol nireleri eýeleýär? Gara Ýusubyň aradan çykmagy bilen Gara ýülük Osman arkaýynlaşýar we Erzinjany eýeleýär.
Jeren biz siziň beren jogabyňyz bilen baglylykda Pähimdarlar geňeşine ýüz tutýarys. Pähimdarlar geňeşi söz sizden. Sowalyň esasy birinji bölegine dogry jogap beripdi. Ondan Ikinji böleginde ýaňky bir şäheri dogry aýtdy Erzinjan diýip. Ýöne başgada bir giden şäherler bar. Ýöne dogry diýip hasap etsek bolarmyka diýen.
Jeren Pähimdarlar geňeşiniň kararyny diňledik we biz sizi beren dogry jogabyňyz bilen gutlaýarys we siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolýarsyňyz. Garagoýunly türkmenleriň hökümdary Gara Ýusubyň aradan çykmagy bilen, Akgoýunly türkmenleriň soltanlygynda, Gara Ýülük Osmanda arkaýynlyk, rahatlyk döreýär. Şondan soň Gara Ýülük Osman bir müň dört ýüz ýigrimi birinji ýyllar Ruhany, bir müň dört ýüz ýigrimi dördünji ýyllar Terjil bilen Silwany, Bir müň dört ýüz ýigrimi bäşinji ýylda Erzinjany basyp alýar. Şeýlelikde, Akgoýunly türkmen döwleti güýç-kuwwaty, baýlygy Ýewropada, Aziýada belli bolup ugran güýçli soltanlyga öwrülýär. Biz bolsa menzilimiziň indiki soragy bilen Güljahansöýe ýüzlenýäris. Otuz üçünji sowal. Akgoýunly türkmen döwletiniň hökümdary Uzyn Hasanyň döwründe Kanunnama kanunlar ýygyndysynyň ýazylmagynyň sebäbi we ähmiýeti hakynda aýdyp beriň. Sowalnamaň jogany bilemok. Güljahan, gynansakda siz sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Merkezleşdirilen döwlet edarasynyň gowşamagy, taýpa tire kethudalarynyň eden etdilikleri, halkyň salgytlardan nägileligi, belli kanunyň, belli bir düzgüniň ýoklugy sebäpli kanunnama kanunlar ýygyndysy kabul edilýär. Bu kanunlar ýygyndysynyň kabul edilmegi netijesinde merkezleşdirilen döwlet berkäp, döwlet gaznasyna tölegleri ýygnamak bilen baglanyşykly ähli meseleler aýdyňlaşyp, belli bir ulgama getirilýär. Ruhdan düşmeliler. Biz size indiki menzillerde üstünlikleri arzuw edýäris. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen kümüş size ýüzlenýäris. Otuzynjy sowal.
Akgoýunlar bilen garagoýunlaryň arasynda haýsy ýerleri eýelemek ugrunda yzygiderli söweşler bolupdyr? Kümüş bu sowalyň jogabyna siz karta arkaly hem jogap berip bilersiňiz. Akgoýunlyň we Garagoýun türkmenleriň arasynda esasy Diýarbakyr ugrunda köp söweşler gitýär. Azerbaýjan ugrunda esasy söweşler gitýär we-de Yspyhan üçin Garagoýunlyň we Akgoýunlyň arasynda esasy söweşler gitýär we iň soňunda bolsa bir müň dört ýüz altmyş ýedinji ýylda Uzyn Hasan tarapyndan tutuş Garagoýunly döwleti Akgoýunlylaryň eline geçýär. Uzyn hasar tutuş Garagoýunlylary basyp alandan soň Töwrizem öz paýtagty diýip kabul etýär. Kümüş, siziň beren jogabyňyz bilen baglylykda biz Pähimdarlar geňeşine ýüz tutýarys. Pähimdarlar geňeşi, söz sizden. Kanagatlanarsyňyz diýip kabul edýäris. Kümüş, görşüňiz ýaly, biz Pähimdarlar geňeşiniň kararyny diňledik. Pähimdarlar geňeşi siziň beren jogabyňyzy kanagatlanarly diýip yglan etdiler. Biz bolsa sowalyň anyk we takyk jogabyny okaýarys. Akgoýunlar bilen garagoýunlaryň arasynda Ermenistanyň, Häzirbegijanyň, Kürdistanyň ýerlerini eýlemek ugrunda yzygiderli söweşler bolupdyr. Biz sizi sowala beren dogry jogabyňyz bilen gutlaýarys. Biz bolsa menzilimiziň indiki soragy bilen Merjenise ýüzlenýäris. Otuz bäşinji sowal.
Akgoýunly döwletiniň hökümdary Jahangir garagoýunlylaryň tabynlygyny kabul edip, ylalaşyga razy bolanda akgoýunlylardan kim oňa garşy çykypdyr? Bu gapma-garşylygyň netijesi nähili tamamlanýar? Ardakiri Jahangir yzyna aljak bolýar. Garagoýunlar-da olary akgoýunlara diýýär ki, siz bize tabyn bolsaňyz, biz o ýeri berjek diýýär. Jahangir muňa razy bolýar we garagoýunlara boýun egjek bolýar we onuň dogany Uzyn Hasan bir müň dört ýüz elli üçünji ýylda azerbaýjanlaryň kömegi bilen Jahangiri tagtdan aýyrýar. Munda Jahangiriň gahary gelýär-de, Jahanşadan öz doganynyň üstüne gitmek üçin goşun çöpletmäge kömek soraýar. O-da kömek etýär, ýöne Uzyn Hasan olary urşuny gozgalaň ýatyrýar. Bir müň dört ýüz elli ýedinji ýylda bolsa Uzyn Hasan Jahangiri Mardine ugratýar. Bularyň arysyny gowlaýan bolsa ejesi Sara hatyn bolýar. Berekella Merjen siz berlen sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz, şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Leýli size ýüzlenýäris. Sowalnama otuz dört. Türkmen dessurlaryny dowam etdiren Akgoýunly hökümdary Uzyn Hasan döwlet baýdagynda haýsy nyşany ýerleşdiripdir? Akgoýunly hökümdary Uzyn Hasan özleriniň baýdaklarynda ak goýnuň şekilini ýerleşdiripdirler.
Leýli gynansakda siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Hökümdar Uzyn Hasan baýyndyrlaryň gadymdan gelýän tagmasyny Döwlet nyşanyny Akgoýunly döwletiniň baýdagyna nyşan hökmünde goýdurypdyr. Biz bolsa menzilimizi Oraz Jemal söz bilen dowam edýäris. Otuz ýedinji sowalnama.
Akgoýunlaryň köşk taryhçysy Abu Bekir Tährany Saraý hatynyň Akgoýunlaryň garşydaşy Garagoýunly hökümdaryň Jahan şanyň ýanyna gidendigi hakynda maglumat berýär. Şol ýerden ol Uzyn Hasana nähili habar iberýär? Abu Bekr Tahran, taryhçy, Akgoýunlaryň taryhyny ýazan şahsyýet hökmünde tanalýar. Bul Saraý hatynyň ýanyna barmagyny, Saraý hatyn Jahanşanyň ýanyna baranda, ol Uzyn Hasana çozmazlygy hakynda, ýagny ol Saraý hatyn ussat, şol meşhur diplomat hökmünde tanalýar-da, ol Uzyn Hasana şol Jahanşanyň, Anyk maglumat bilemok.
Orazjemal gynasakdy siz sowala jogap berip bilmediňiz biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa. Saraý hatyn şol ýerden Jahangir Mürze bilen birlikde Eger gelseňiz ýeňiş siziňki, eglenmän geliň mazmunyna hat ugratýar. Bu hatyň netijesinde Uzyn Hasan, Saraý hatynyň üşükliligi we strategik taýdan öňdengörüjiligi netijesinde garşydaşyny ýeňmegi başarýar. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen Polat size ýüzlenýäris. Otuz birinji sowalnama. Bir müň dört ýüz otuz bäşinji ýylda kimleriň arasynda söweş bolýar? Bu söweşiň netijesi nähili gutarýar? Bu ak goýunlar temirleriň arasynda uruş bolup geçýändir. Şonuň esasynda birinji söweşde bäş müň goşunlyk we garşy ýigrimi müň goşunlyklara, soňra bolsa ikinji urşunda ak goýunlar hem ýeňiş hem gazanýandyr. Polat gynansak siz sowala nädogry jogap berdiňiz, biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, bir müň dört ýüz otuz bäşinji ýylda Gara Ýülük Osman, Gara Ýusubyň ogly Isgender bilen söweşde ýeňilýär we öldürilýär. Netijede onuň ogullarynyň hersi ülkäniň bir häkimligini özüne ýer edinip alýar. Biz bolsa menzilimizdäki soňky sowal bilen Döwletýara ýüzlenýäris. Ýigrimi dokuzynjy sowalnama.
Jahan şa döwründe Garagoýunlylaryň içki agzalalyklarynyň haýsy döwlet ýerlikli peýdalanmagyň hötdesinden gelýär? we onuň netijesi nähili bolýar? Jahan şanyň döwletiniň, ýagny içki agzalyklaryndan peýdalanmagy, ýagny Akgoýunly türkmenleri hötdesinden gelýär. Ýagny esasy olaryň netijesinde bolsa Akgoýunly türkmenler Garagoýunly türkmenleri ýerlerini basyp almak syýasaty netijesinde.
Berekella Döwletýar siz sowala dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Ine şunuň bilen bäsleşigimiziň dördünji menzili hem tamam boldy. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, ine biz bäsleşigimiziň bäşinji menziline hem gelip ýetdik. Bäsleşigimiziň şu ýerinde bäşinji menzilimize gatnaşmaga hukuk gazanan okuwçylarymyzy yglan etmek üçin Pähimdarlar geňeşine uly hormat bilen söz bereliň. Hormatly bäsleşige gatnaşyjy ýaşlarymyz, dördünji tapgyryň netijeleri boýunça Güljahan, Leýli we Polatdagy bäsleşigi dowam etdirmekden galýarlar. Emma iki hem-de üç peýkam gazanmagy başaran Jeren, Kümüş, Merjen, Orazjemal hem-de Döwletýar dagy bäsleşigi dowam etdirerler. Siziň hemmäňize üstünlikleri arzuw edýäris! Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, Pähimdarlar geňeşiniň kararyna laýyklykda häzir bäş sany gatnaşyjymyz bäşinji menzilimizde sowallara jogap bererler. Biziň bäşinji menzilimiziň sowallary bolsa Akgoýunly, Garagoýunly we Memluk türkmen döwletleriniň sebit we dünýä syýasatyna ýetiren täsiri barada bolar. Bäşinji menzilimiziň ilkinji sowalyna Jeren jogap berer. Otuz dokuzynjy sowal. Bir müň iki ýüz elli, bir müň üç ýüz segsen ikinji ýyllarda Memluk türkmenleriniň döwletinde dowam eden

Jeren gynansak siz sowala nädogry jogap berdiňiz, biziň dogry jogabymyz bolsa, Bahry Memluklary arassa oguz ýigitlerinden düzülip, şol wagtlarda Müsürde arassa türkmenler hökümdarlyk edipdirler. Olara Bahry diýilmekleriniň esasy çeşmeleriniň biri, olar şol döwürlerde Nil derýasynyň boýundaky galada terbiýelenipdirler. We başga bir çeşmä laýyklykda bolsa, Bahry diýilmeginiň esasy sebäbi, olaryň deňiz üsti bilen, ýagny Müsüre getirilendigi baradaky çaklamalar bar. Biz bolsa menzilimizi kümüş söz bilen dowam edýäris. Otuz sekizinji sorag.
Bir müň dört ýüz ýetmiş üçünji ýylda Wenesiýadan Akgoýunly köşgüne ýollanan ilçi Ýosafat Barbaro nähili tabşyryk berlipdir? A.
Akgoýunlylaryň hökümdary Uzyn Hasan birnäçe döwletler bilen gowy aragatnaşyk saklapdyr. Wenesiýanyň hökümdary Uzyn Hasana ilçi ýollaýar we onuň ilçisini bolsa asly Wenesiýaly bolan Katerina Zena

Hökümdaryň ejesi bilen duşuň. Oňa bolan hormatymyzyň çäksizdigini mälim ediň. Sowgatlarymyzy ýetiriň. Netijede, ony Wenesiýa amatly bolan işe, ýagny Osman imperiýasy bilen urşa çekmäge meýillendiriň. Ilçiniň tabşyrygynda şeýle sözler bardy. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen Merjensize ýüzlenýäris. Kyrk birinji sowal.
Beýbars eýýuply esgerleriniň begi hökmündäki ilkinji üstünliklerini bir müň iki ýüz ellinji ýylda Mansurda we Fariskurda görkezýär. Ol nähili harby üstünlik bolupdyr?
Bu sowalyň jogabyny bilemok.
Merjen gynansakly sowala jogap berip bilmediňiz, biziň dogry jogabymyz bolsa, Beýbars eýýuply esgerleriniň begi hökmünde haçly ýörişleriň serkerdesi fransuz karoly Lýudowik dokuzynjyny ýesir alýar. Soňra karol ummasyz möçberde paç töläp, ýesirlikden boşaýar. Bu bolsa şol wagtda Beýbarsyň uly üstünlikleriniň biri bolýar. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Orazjemalysa ýüzlenýäris. Kyrk ikinji sowalnama. Memluklaryň taryhy sahnadaky göz gamaşdyryjy üstünlikleri gazanmagynda haýsy ulgamyň orny uludyr? Memluklaryň taryhy üstünliklerini gazanmaklygyna atabeýlik ulgamy uly orny eýeläpdir. Berekella Orazjemal siz berlen sowala dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, menzilimiziň indiki soragy bilen biz Döwlet Diýara ýüzlenýäris. Kyrk üçünji sowalnama.
Taryhçy Neşriniň ýazmagyna görä, Uzyn Hasan ölüm ýassygynda ýatan wagty ogullaryna näme diýip wesýet edýär? Sowala berjek jogabym, şol Uzyn Hasan ölüm ýassygyna ýatanda, elbetde, ýagny Oguz, olar Oguz taýpasyndan gaýdyp, şol Oguz han atamyzyň şol agzybirlik, elbetde, parahatçylyk däplerini ýöredip, elbetde, ogullaryna elmydama birek-biregi gollamagy, şeýlelikde, her bir duşmanyň garşysynda özüňi agzybirligi, ýagny teklip edip, şol Uzyn Hasan öz ogullaryna wesýet edýär.
Döwletýar, gynansak siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Taryhçy neşri şeýle belläp geçýär. Uzyn Hasanyň ölüm ýassygyndaky soňky wesýeti şeýle, Osman ogullary bilen asla uruş etmäň. Bu Uzyn Hasanyň iň soňky sözleri bolýar. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, ine şunuň bilen bäsleşigimiziň bäşinji menzili hem tamam boldy. Geliň häzir bolsa bäsleşigimiziň netijelerini yglan etmek üçin Pähimdarlar geňeşiniň agzalaryna uly hormat bilen söz bereliň. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, ýaşlarymyz! Netije boýunça aýtsak, şu günki bäsleşigimiziň birinji tapgyrynyň ýedinji oýnunyň jemleri boýunça iki sany okuwçymyz Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň dokuzynjy synp okuwçysy Täçmuhammedowa kümüş, Birinji ýere, şeýle hem Aşgabat şäheriniň ýigrimi birinji ýöriteleşdirilen okuw-terbiýeçilik mekdebiniň onunjy synp okuwçysy Çaryýarowa Orazjemal ikinji ýere mynasyp boldular. Gazanan ýeňişlerlerini gutlaýarys we öňümizdäki ýarym final hem-de final ýaryşlarynda gowy netije görmekleri üçin hem berk taýynlanmaklaryny we üstünlik gazanmaklaryny arzuw edýäris. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Görşüňiz ýaly, biz Pähimdarlar geňeşiniň kararyny diňledik. Kümüş, Orazjemal, biz sizi gazanan ýeňşiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Gelin indi bolsa bäsleşigimiziň şu ýerinde parahatçylygyň, türkmen diplomatiýasynyň nyşanyna öwrülen Oguz hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny galdyrmak dabarasyny geçireliň.

Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Geliň indi bolsa, bäsleşigimize gatnaşan ýaş çaparlarymyza hemaýatkärlerimiz tarapyndan taýýarlanan sowgatlaryň gowşurylyş dabarasyny geçireliň! Hormatly myhmanlar, bäsleşige gatnaşyjy ýaşlarymyz Ýaş diplomatlar mekdebiniň gatnaşmagynda Parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl-paýhas bäsleşiginiň birinji tapgyrynyň Akgoýunly, Garagoýunly, Memluk türkmen döwletleriniň daşary syýasaty we diplomatiýasy temasy boýunça geçirilen Ýedinji oýnuň jemlerini jemleýäris. Şu mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň şu günki bäsleşigimize gatnaşyjy ýaşlarymyza taýýarlan ýörite şahadatnamany gowşurýarys. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň on altynjy orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy Döwletýar Ýüzbaşyýewe, Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän segsen ýedinji ýyl ýötelişdirilen orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy Jeren Orazberdiýewany, Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän segsen ýedinji ýyl ýötelişdirilen orta mekdebiniň dokuzynjy synp okuwçysy Merjen Jumagulyýewany, Aşgabat şäherindäki Saparmat Türkmenaşa adyndaky ýyl ýötelişdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň dokuzynjy synp okuwçysy Leýli Astanakulyýewany, Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň dokuzynjy synp okuwçysy Güljahan Annanurowany, şeýle hem Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän on ýedinji orta mekdebiň on birinji synp okuwçysy Polat Muhyýewi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň ýörite şahadatnamasy bilen sylaglaýarys. Edil şonuň ýaly-da, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hormat hatlary bilen şu günki bäsleşigimiziň ýeňijileri bolan Aşgabat şäheriniň ýigrimi birinji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik okuw mekdebiniň onunjy synp okuwçysy Orazjemal Çaryýarowany we Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň dokuzynjy synp okuwçysy Kümüş Täçmuhammedowany degişlilikde ikinji we birinji ýerlere mynasyp bolanlygy üçin Halkara gatnaşyklar institutynyň ýörite hormat hatlary bilen sylaglaýarys. Biz indiki ýaryşlarymyzda-da, indiki bäsleşiklerimizde-de gatnaşyjylara bu taýynlanýan ugurlar boýunça, mowzuklar boýunça ýiti taýynlyk görmeklerini, zehinlerini açyp görkezmeklik üçin üns bilen okap, has-da taýýarlykly gelmeklerini arzuw edýäris. Elbetde, ýaşlarymyzyň şeýle ýokary bilimli, has ýiti hem-de taryhy

Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly ildeşler! Ine şunuň bilen, Parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji saýlama tapgyrynyň ýedinji oýnuny hem geçirip gutarýarys. Bäsleşigimizi gurnamaga ýakyndan ýardam beren hemaýatkärlerimize özümiziň hoşallygymyzy bildirýäris. Hususan-da, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşine, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine, Abadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine, Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetine, Muhammet Balkan hojalyk jemgyýetine, Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasyna, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutyna, Gündogar şöhlesi nusga haryt nyşanly milli önümleri hojalyk jemgyýetine, Dat meni şerbet önümlerine, Derek haryt nyşanly şokolad önümlerine, we seýrek aý, gury iýmiş önümleri ýaly milli önümleri öndürýän telekeçi Meret Meredowa, şeýle hem ekologik taýdan arassa we berk kraft kagyz önümlerini öndürýän Ýedi dogan hususy kärhanasyna özümiziň hoşallygymyzy bildirýäris. Biz ýaşlary okamaga, döretmäge, şeýle hem taryhymyzy, geçmişimizi öwrenmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza köp sagbolsun aýdýarys. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, tutýan tutumly işleri elmydama rowaçlyklardan rowaçlyklara beslensin! Gepleşigi alyp bardy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň üçünji ýyl talyby Kuwwat Mämedow. Hoş, sag boluň!